Helo, sydd â chi, a chroeso i'r pumed, ia'r pumed benod ar ugain wan yng nghyfres codi gweithdy pedair cainc. Um, ia, mae'r gwaith erbyn un wedi symud i'r tu fewn ag, wel, nesau at ddarfod wan, de. Dwi'n meddwl mae rhyw wsnos fach arall sgynnau o waith trwm weddill. De. Fel y gwelwch chi, dwi wedi peintio'r llawr eisioes, e, mi eisiau bostio chydig o lyniau o hynny ar y dudalen Instagram a Facebook, Ond er, ia, ar hynny, dwi eisiau ddangos i chi heddiw, da, ydy un o chwynegiadau pwysica um, y gweithdy, lle, um, sef y gornel fawr yma, y tu ôl i mi, uh, sa'i draw fan hyn i'r pillar i chi gael gweld yn iawn, ei droi'r Ie, hwn ydi o fan hyn yn y gornel. Um, dwi'n siŵr y rhai o'ch yn meddwl beth i'n neud yn gwneud y gofod yn llai, ond gywch chi wybod o'n fwy pam dwi wedi godi a'i bwysigrwydd. Wan, diben y gofod yma yn y pen draw pan fydd wedi gorffan, mi fydd na ddrysa fan hyn a tu fewn yr ystafell yma fydd hi'n stafell orffan felly Um, fydd na gyna i rhyw uh, fans extraction yma na allu, a fydd fan un yn rwla i mi sbrio gwaith yda hefyd yn rwla i mi rhoi farnais ar bethau. Efo rhyw stafell orffan ydy, a bwth sbrio, um, a mae'n reit ystafell reit bwysig ar ei wrth sbreio ar hynny da chi'n neud e, ydy uh, codi rhyw fath o niwl o baent felly i air y gweithdy a perig ydy wedyn mae'r paent yna wedyn yn glanio'r bopeth ac yn sychu ar y bopeth. Um, a, ond yn bwysicach hefyd, ynde, um, fel o'n i'n gweithio yn yr hen, yn fy hen weithdy bach, felly, os oeddech chi'n rhoi cot o baent yn rhywbeth dwi'n deddol o'r, o beintio neu rhoi farnais ar bopeth cyn mynd â fo draw i dy'r cwsmar, felly, de. Um, chwal, dyna ni wedyn, da, unwaith da chi droi cot ar rhywbeth ymlaen, da chi'n gorau cael drws wedyn y tu ôl i chi, chwch chi'n creu llwch o gwbl, a wedyn o hynna wedyn yn gallu bod yn beth reit rwystredig, oherwydd um, nwydig yn y geia pan oedd paent yn gymryd oriau maith i sychu. Ond Y gwirionedd oedd wedyn bob tro o'n i'n gorfod cau drws, drws y gweithdy, wel dyna ni, oedd na stop ar waith yn doedd, a mae hynna'n costio bres. Felly, yr diban ydy wedyn, de, ydy adeiladu y stafell fechan yma, lle, de, lle fedra i beintio bob dim, fydd na raciau wedyn ar y waliau fan hyn, a fyddai'n gallu gosod bob dim ar y raciau iddynt gael sychu Camddu'n ôl allan drwy'r drysau, cau y drws y tu ôl i mi a cario mlaen efo'r joban nesa a sicrhau wedyn nad oes am ryw lawer o amser lle fod y gweithdy'n fud. Felly, um, dych chwa, mae unrhyw uh, egwyl neu oedi mewn unrhyw fath o broses neu unrhyw un sy'n hunan cyflogedig neu yn y sector gyhoeddus, ond mae bob fath oedi yn costio um, i chi yn y pen draw felly de. Ond yym ia, felly yr hynny welwch chi ar hyn o bryd, dwi wedi codi'r waliau um, stud yma, um, yr hyd dwy ochr, ac hefyd y llawr mae uwchben, a ia, chi fyny fanna wan, i chi gael gweld mwy. Ia, mae eisiau law, mi fydd gennau um, chydig o risia i, uh, i gyrraedd y llawr fyny fan hyn, ond am y tro rhyw yr hen ystol fach sy'n gennau, ond um, ia, dyna ni, os ei droi. Felly, ia, dyma chi, mae'r llawr wedi osod yn ei le, a fyny fan hyn fydd yn swyddfa fach. Um, ia, mae ddyn ofod bach ddigon taclus, fedra i um, camera rownd, da chofyn na ddigon o le, uh, cyn i'm hen i daro'r to felly, felly um, da chofyn am beth, reit ddefnyddiol i gael yn dydy, da chi'n eisiau gorau Waldiwch pen ar yr after bob tro ydych chi'n codi oddi ar y gadar. Ond um, ia, un o'r pethau um, o'n i'n teimlo hefyd yn bwysig, yn enwedig o'n de, yn ôl adra o'n, gyda i deulu bach felly, gyda i ddwy o ferchad bach prysur, a'r hynny o'n i'n deimlo, da, oedd, um, da chwa, rhywun wedi bod yn gweithio drwy dydd, a cyrraedd adra wedyn, a da chwa, da chi eisiau treulio amser efo'ch merchad yn does, a efo'n ngwraig, a wedyn, Dechrau i ddifrifyddu mynd yn naw o loch cyn i fi ddechrau hyd yn oed ystyried edrych ar waith papur. Ac yna yn ochal wedyn de, ydych chi'n dechrau mynd ar ei ôl i wedyn yn dydach. Felly'r syniad ydy o gosod y y llawr yn fan hyn de, um, bod na rhywle wedyn de, ddech o, mod i'n gallu jyst taro fyny yma am hanner awr, awran fach bob hyn a hyn, jyst er mwyn cadw ar ben, ar ben y doman o waith papur. Um, ia, mae hynny'n oll bwysig. Dych chi'n does am pwynt jyst yn unig i feddwl am fusnes yng nghyd-destun, be da chi wedi gynnyrchu. Da chi'n gorfod fod yn gallu atab ffôn ac atab e-byst hefyd yn dydych i gael y gwaith fewn yn y lle cyntaf. Ia, fel y gwelwch chi, dyma'r olygfa allan drwy'r ffenestri. Um, mae un brawn godidog yma ar un o bryd yn Sir y Gyfyrddin. Um, ia, a chod y brif ddiban dros y ddwy ffenast yma. Wel ia, i daflyd gymaint o leini fewn i'r gweithdyn wedi gynyddia uh, adeg yma'r flwyddyn wan lle de, lle fo'r hael yn gymryd isel um, ar adeg cnisa'r dydd. Ond hefyd, pan fydda i'n gweithio fyny fan hyn, o'n lle mod i'n syllu ar ryw rafftars fel yna, mod i'n gallu troi ben a cael rhyw olygfa felly de, cael rhyw enyd fach. Os gwir i chi de, mae'n beth gwbl bwysig yn y mar ni na, bo cael gola dydd, cael rhyw olygfa. Um, yn cofio pan o'n i'n gweithio mewn swyddfa y mae Caerdydd ers talwm, Oedd, um, ac hefyd, yn un um, yng Nghanolfan Sgwennu tu newydd, oedd rhai wastad yn gwneud sylw pan o'n i'n mynd yn uh, chydig bach yn stressed, felly yn yn ei wneud o gwthio'n hun yn ôl ar ddesg a jyst cyrra draw at y ffinast, edrych allan o'n i am rhyw ddeg eiliad, a wedyn camu'n ôl i'r ddesg, a mi oedd o'n ddigon fel arfer i glirio'r pen. Um, ia, felly... A wedyn fel y gwelwch mi yr hynny dwi wedi gwneud wedyn i adeiladu'r llawr yma de ydi um, uh, gosod dwy joist fawr drwchus efo'i gilydd, ei gwasgu o'i gilydd a'i bolltio ac oddi ar rheina wedyn mae yna res o hangars uh, um, yn crogi wedyn lle ac yn rheina wedyn mae'r ma joists yma, joists y llawr wedyn wedi nythu'n ddynt Yy, mae yna res fan un wedyn o nogins, da ni'n galw rhain de, a diban rheina ydy atal yr uh, joist rhag uh, gwyro oddi ar lle maent fod i eistedd felly neu twistio um, dycho cremannu a falle, um, dych chi wirioneddol yn eisiau yna neu dych chi gen chi lawr a'n wastad o fewn dim o dro ond um, deuthoch chi fe a chi lawr jyst i gael dangos o, o ddi dano lle. A dyma ni, newydd ddod lawr i'r llawr uh, gweilod felly. A wedyn yr hynny welwch chi, welwch chi'r um, lle mae'r joists yn dechrau fanna, mae'n sy'n dod dros y wal yma wedyn. A gan fod y span braidd yn hir hynny dwi wedi gwneud ydy codi'r uh, fframwaith yma, um, tair joist um, dwy fodfad wrth naw, felly wan, wedi bolltio i gludo at ei gilydd, felly di o'n aw'n mynd i nunlla de, dwi wedi neidio ar ni dwmgo sawl gwaith, e, dim yn bwmsio nac yn gwyro dim byd, a wedyn mi fydd y llawr yn gorffan draw fan hyn. Er hynny dwi wedi drio wneud fan hyn, gael weld os weithith o, um, yn y darn yma wedyn dwi am roi rhyw sgrin fach um, uh, fel perspex A diban o nhw, gan fo ith genna i um, rhyw fath o fwrdd yn fan hyn lle fydd ein rhyw cymysgu paent a falle. Di jyst fon a chydig bach o lan naturiol yn dod fewn lawr y wal yma. Ia, a wedyn mod i ddim yn mynd yn orddibynol ar ola lamp a falle de. Um, chwa, medig, meddyliwch unwaith fydd y stafell oedd i'w gau, felly i fod yn reit dywyll yma, felly um, ia, fes trefio diwrnod gyfan yn peintio fan hyn. A dych ch'mod, jyst golau artiffisial yn gallu bod yn deimlad o led anifyr yn fysa. Ond ia, mae adael i mynd ar y tro. Um, ella fydd yr er benod yma, mae'n mynd i gorau gael ei rhannu'n sawl un yr ydda i angen cladio yr uned wan, lle'r y bwth yma wan, a fydda i'n gosod yr fans extraction a falle, felly ella wneud un ar ail benod um, pan fydd o wedi warfan felly de. Oce, okay, ond am y tro, bob wyl chi fan de, mwynewch y penwsnos.